اللہ اختر سمجھ دے تواڈیاں محبتاں دوستو ساڈے کول دو شاعر بچے بیٹھے ہیں ساڈے کول ہن جڑے شاعر کو میں سدن والا ہاں سید فیاض صبر سے اے الفاظ نال نہیں میں کھیڈ دے جیویں دو بلے بال کھیڈدن۔ میڈے کول او الفاظ کائے نی، بئیں بندے کولوں متاثر آں، ایندی شاعری توں متاثر آں۔ میکوں تساں سنڑدے کھڑے ویکھو اجے ماحول تئیں تہاکوں اچھا لگدا پیا ہوساں، یقینا جیلے فیاض سماں رہوسے میں پھکا لگساں۔ اے پکی گالھ وے۔ او بہت ہی انہاں ہی نا۔ بلکل جو سچ اے او سچ اے او میں ساریں دے سامیں کھڑا ہاں۔ بلکل سچ اے۔

او جاسی تے خون تھی ویندے۔ خون تھیاں ہوئیاں ساریاں آساں اپݨی جھولی دے وچ پا تے آپ تصور دی دنیا وچ گم سم تھی تے رووݨا پوندے۔ گم سم تھی تے رووݨا پوندے۔ روندے روندے خیال آندے جو اپݨے آپ کوں ڳولݨ دے وچ آپ کوں آپ ونڄا ݙیوݨ دی ریت پراݨی تھی ڳئی ہے۔

مہان شاعر بݨ ڳئن تاں امی ڈھیر سارا تھکݨے سئیں تہاݙا موت تاں امی یاد مہربانی سئیں جیلھے منزل تے پہنچ ویندے ہن جیلھے منزل تے پہنچ ویندے ہن پیر رستے کوں چھوڑ ݙیندے ہن جیلھے منزل تے پہنچ ویندے ہن پیر رستے کوں چھوڑ ݙیندے ہن عید اتلا ناراض ہے لوکیں تے لوک اج تئیں ودے منیندے
میں تے رکھدا ہے نت نگاہ دشمن میں تے رکھدا ہے نت نگاہ دشمن

حسین چہریاں دا حسن گھن کے ہائے ہائے
حسین چہریاں دا حسن گھن کے سریں تو سنگری ہوئی سیند چا کے گزر زمانے دے گرد خود کو نظر آون کو بچا بچا کے
زمین دی چڑ چڑ تے پر مریں جے محل دے سینے تو تر کڈھیں جے تے جھبڑی دی تر کو سر تے چیں جے خلا دے ہاں تے سفر کریں جے
سمندر دے لطیف لہریں دا لمس گھن کے جنون بھر کے مزاج اپنے کوں سرد کر کے فلک دے پاسے ڈو گرد کر کے خزاں دے سر اچ بہار پا کے طلب دے صحرا تے نیندروں ستی ہوویں ہوئی کترن دی خوشبو چا کے بقایا تھل توں سراب کھا کے پرانے وݨ تے کوئی بیٹھی ماکھی دی اپنے حس اچ مٹھاس رکھ تے پیاس رکھ تے قیاس رکھ تے زمیں تے کھڈری ہوئی چاندنی دا چمکدا ہویا لباس پا کے تمام درختیں تمام پھلیں دے پتے پتے توں رنگ چرا کے جہاں دا سارا سنگار چا کے تہاڈے کوچے تہاڈی وستی ہوا دے جھولے روانے تھی گن۔

فلک دے پاسے ݙو گرد کر کے خزاں دے سر اچ بہار پا کے طلب دے سہرا تے نندر ستی ہووی ہوئی کترݨ دی خوشبو چا کے بقایا تھل توں سراب کھا کے پراݨے وݨ تے کوئی ٻیٹھی ماکھی دی اپݨی حس اچ مٹھاس رکھ تے پیاس رکھ تے کوئی آس رکھ تے زمیں تے کھنڈرے ہوئی چاندݨی دا چمکدا ہویا لباس پا کے تمام درختیں تمام پھلیں دے پتے پتے کوں رنگ چرا کے جہاں دا سارا سنگار چا کے تہاڈے کوچے تہاڈی وستی ہوا دے جھولے روانے تھی گن جتھاں کہ رنگیں دی لوڑھ کیندی جتھاں کہ رنگیں دی تھوڑ کیندی ہیں بے نصیبے صبر اساں پر اوئیں بے رنگے حصار وچ ہیں

میں تاں روز دی جنگ ݙیہدا پیاں۔ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے کمال کمال نہ میڈا اکھوں
آہا نہ میڈا نظراں نہ میڈا چہرہ نہ میڈا شیشہ آہا نہ میڈا قد ہے نہ کوئی پچھاواں نہ میڈے ہتھ ہن نہ میڈے پیر ہن نہ میڈا عقل ہے نہ میکوں ڈر ہن نہ میڈی پشت ہے نہ میڈے پر ہن ہائے ہائے ہائے کمال کمال مگر میں اڈداں ہائے ہائے سفر کرینداں جہان سارے دے گرد گھمداں نی چھٹ نہ سکدا کوئی ݙیکھ میڈی آہا میݙا جو کوئی وجود کینھی۔
وجود کینھی تݨیں جو میݙا بغیر میݙے جہان اندھئے شعور اندھئے دھیان اندھئے میں نہ ہوواں تاں کئی چندر چہریں تے چڑھ سیاہی دے داغ ویندن کݙی سمندر دی ٻانہہ تے سمداں کݙی پہاڑیں دے ہاں تے سمداں ہے سجھ دے سینے تے میݙی جھڳڑی اتھاں ہی اکثر نبھیندا ویندھا میں چاہندا جیلھے تاں صرف پل اچ زمانے سارے تے جا چھا وینداں ہاں میں کونے کونے سما ویندا ہا میں رکھدا ہک تھاں رقیب جگ تے میں ہاں اندھارے دا صرف دشمن ٻیا میں ہر کہیں دا خیر خواہ ہاں سمر میں دنیا دا سوجھ لا ہاں میݙی حقیقت دی کہن تھی